Fajla tiegħi tbati blażma. Sa fejn naf jien le. Le, alright, Le, ok.
le. Qatt ma qaltlek ġifieri li qed tixxi l-ventoli minn mindu qed tirkibha. Ma naq- ma naqx jiena ġust qed Biżżejjed, nistaqsi. Le, le, le, sissa da- sa kemm mhux qed tilgħab dil-logħba miegħi li jiena tinfittex il-ventolin u għad ma ndunajx. Semmek għadni le.
Jiena mbagħad mill-ventolin, mbagħad blażma. Ġieli kolli nieħu ġiex puffs qabel biex nkun ċert li dawk id- 20 seconds namilhom sħaħ.
Zob, zob, zob. Di oħra, di oħra li ma nistax għalija jien. Jiena daw in-nies, you actually plan xiex the night biex tiħu nejka. Tipo eżatt, tipo inti tgħid pereżempju lejla nuħu nejka. Jew inkella kif tagħmel jew tinserta dak il-ħin, għax qatt ma nippjana, jiena ma mmurx ngħid Għamun unik, ah, ma għamilx hekk, you know, like it needs to be. Ma tagħmilx hekk inti. Xi dwejja. Oh, ma eh.
n-nisa naħseb jippjanaw, eh, to be fair. Naħseb eh. jien, ejwa naħseb li jippjanaw. Oh, in-nies għandhom il-moħħ kif jaħdem differenti, jkun hemm struttura, l-lum, il-lum ħatiġi, jkun hemm mm. is-sinjali. Jiena kien raġel ma jindunax mill-ewwel, eskort x'inhu ma sinjali. Jien din kienet tagħmilija li Stef u ma nafx hekk hux ġifieri kasta divorzju li ħanejt ġifieri. Għax eh, le di jien kienet tagħmilija li Stef men darba meta konna qed nippruvaw għat-tfal Marajt, kienet, kont ninduna, kont nejt ara, ma kienx tgħid li jisma tajba qiegħda taf kif jagħmlu n-nisa ma nifhimx x'in ikollhom l-ovulation u dan affarijiet. Kienet tgħid li ma kienx tgħid li isma tajba qiegħda kont nidħol u ninduna. Għax darba ġra li episodju fejn kien hemm ħafna sħana fil-kamra tas-sodda u għajħettu telħet tilaq

Yes, please. Għax memx, inti għat kemm il-darba. Mm. Provajtu tibdaw biex tamlu naqa sess, naqa affarijiet, naqa ek mal-mara. Mhm. U kemm il-darba? Xidwejja.
Eh, sess. Eh, Ma xidid eh, najt. Oh, kemm il-darba tixti u taħxu. Ti prefer. U l-mara tgħidilkom le mhux issa. Kunu onesti. Jiena mhux hekk tgħidli, jiena tgħidli. Tivvinta.
Għax il-qamar mhux full illum. Ġeneralment tgħidli għax ili li nħsilt, pereżempju. Eh, dik skuża tajba. Dik skuża tajba, tgħidli ili li nħsilt hi, allura ngħid eh, taf dak il-ħin. Taf kif. Kemm il-darba qed le intom?
Qatt. Jiena naħseb. Jiena naħseb ġili għat le, nkun eh? għajjen ejwa għarġa ta' xogħol, hekk ġili. Ewwa, fucking ninġettaw bit-testosteron. Naħseb vera għandi bżonn daqsxejn. Eh, ġili nkun qed u jiena nkun qed relax ħafna ngħid eh, il-ħin fejjina, fimt, u mbagħad jibdaw
Intejt le li ah, Kelly. Ma nistax ngħid.
Spoon and sing.
Le, inti bint single actually u Għax kieku kont ngħidilek tija business card għal meta ma jkollu
I believe li women rule the sex world. Meta kif qed jgħidha, meta huma jridu, Madonna ħad iġri. Meta inti trid, Fuck it, qed nara TV series ma rridx. Eżatt, tiġi hija issa? Issa? Dejjem.
Eh. Bil-24 sija.
Issa? Propju issa?
Jiena darba miskina l-mara dik, darba kont kelli ġurnata heavy. Di ma nafxek misnina jidax minn jaf kemm ħana. Ma tantx nedila miskina f'dal-każ, ta' ġifieri jekk irrifjutat is-sess Miegħek. Mela ma rifjutax, anzi, anzi, anzi. Kelli ġurnata biżi malla, kont xogħol, mbagħad kelli rehearsal ta' drums, mbagħad logħba futbol, mbagħad ġejt id-dar u kont mejjet kienu xi laxa ta' bil-lejl u għedt jien għawtilha lift kont għadna fil-bidu. Kien jgħawtilha lift għedt il-liba kemm għandi xabtit naħxi. Kemm għandi għabdi ġasmur norqod nitħalun. Bażonna, kif kont taf li ħajkun, Għax it le, għax tipo it was the beginning of the relationship, taf inti tipo. Ej, għax dik wara dik beginning of the relationship, every night għad tkun wahdek. Eżat, u kien hemm dawk il-ftit days li tipo ġili iva mbatt tlita, mbatt nejle, mbatt tlita iva, taf inti fxid were random. Imma it was, we were going on like bunnies għad dak il-ħin, eh. u għed nispera l-lejla ma jġiġej. U nidħol, u nsib

Ħadd ħsiebek ostja da snin kollha!
Anki futbol mort qabel. Ħa nitlu fiha.